my country people una welcome back to my channel today big brother naija shine your eye housemate wey dey call white money im don come out come reveal to say im dey stranded for america who staying for america and also Phyna don come out come drum support for very dark man and her fans and angel angel smith dem don come house to come react to that her statement. So white money im go for im music tour abi na jollof rice tour one of the two or na the two na e go for for America that im new song wey be say e release of recent wey be Kwenu so im dey try to promote am for different state for that side so according to im mean say e suppose to don comot for dia today or two days ago but becos dem tell am say say hurricane dey come na im make di e no go fit comot di weather no good and all of dat so im come come out to come dey explain tok say if e get anybody wey be say go fit help am becos im dey stranded right now make di person help am wit private jet make una listen to wetin e tok for una sef.

their own weather forecast na kpọmkwem. You understand? E no be like our own for Lagos, they go say it's gonna be a rainy day. Na that day thunder go dey, na that day I say sun go dey shine. Then the day wey they say sun go shine, flood go full for Riki. Flood will full for Riki. So I'm calling on every of my

and disappear. I will pay. I need to go. I no sing again. I no cook again. I no do. I won't go now. Let me come and follow people and suffer the flood small. Maka, all these things what we dey watch for television, big bag, boo, big big, hurricane. Because I don't want to be an eyewitness. I don't want to be an eyewitness to any hurricane. I no wan witness am. I love the way I see it in Al Jazeera, in CNN, in all those places. Man, I no wan use my eye to see hurricane. No. Now they say hurricane is in

dis one na the first time wey white money dey go america actually and e reach there hurricane e dey fear whether hurricane wan carry am go or something my brother no fear na hustle you go hustle none of us go kpai wey we dey hustle for our daily bread no be our portion like play like play white money don comot for dis country we dey here dey laugh am say e no sabi sing e no e no gree listen to our laughter e just continue to dey push himself as much as me myself i see i feel i feel say him music the thing dey somehow dey sound somehow for my ear I like the fact say he no listen to our um trolling and him push him career go far. root from am from afar. So onto Phyna matter with Verydarkman as we all know Phyna like Verydarkman very well and she come come out openly to come talk am for those of us wey be say we dey follow the Verydarkman trend for some days now he actually dey get quarrel with popular Nollywood actresses Iyabo Ojo and Tonto Dikeh as a matter of fact i think the guy him dey get a lot of problem with women most especially but this period him come ex ten d the courtesy to some guys. Phyna come come out to come talk her own opinion about the matter the gbas gbos wey very dark man dey give all this big big people for the industry she come come out to come say i will agree publicly that very dark man is a necessity e get why happy sunday na so angel wey be soma girl friend come come out come hiss phyna come respond with um cute emoji so one of phyna fan come come come answer am come say no matter the why my dear remember he insulted one of your idols iyabo ojo and your idol might misunderstand this message i wish you stay neutral not even replying any podcast to create misconception Sofina come reply the person come say, Yes, I love her. What is between them is not my business. You will be shocked if I tell you I don't even know their issue cause I never paid attention to it. Nor be nor be una go tell me who I go like. Everybody get e own why. na so another of Fina fan come come come tell am to say sorry Fifi you are on your own on this one thank you another of Fina fan come say what is a VDM name of animal place or thing the last Fina fan come to say I hope you have not carried your matter to him o allow us have a long week of peace in this our fan base mbok God abeg. Even I never really disturb anybody for internet for like it's like it's going to two weeks now. We never hear any cry, we never hear any disturbance. So our fans now they they, they happy to say ah at least as we don't get peace, so don't go find trouble so that another wahala go come come for them again. A lot of people dislike Very Dark Man because of the way they behave. The truth be say Very Dark Man they actually try for certain things like resolving issues where we say gas to do with people where we say not fit talk at Wetin I don notice for dis our society, if you no get money, you no go get a voice, but if you get money, you go get a voice. So him just be like a solicitor for people wey be say no get money and people wey be say dem no fit talk about people wey be say oppress dem. On the other hand, the guy him dey constitute nuisance for the community because sometimes the things wey be say him dey do is just out of it. Like for instance, that time wey he go Davido wedding, you go there finish you come and come dey talk say this person no spray money this person no do this person all those things no be something wey you suppose dey do as an activist wey you claim to be sometimes the guy's actions dey necessary for the community other times the thing dey unnecessary to me. And before I forget, Big Brother Naija season nine im dey the show they talk say e dey come out e dey start this 28th of this month so make everybody tighten their seat but i think it's 19 days from now be 20 days from now everybody dey guided una take care una bye